Movie Plus channel kan lo let leh ta e. Vawiina kan movie recap tur chu I am Korean comedy sci-fi film Sangni sawm pasarih an tih chhuah kha a ni a. Khawngaih in like, subscribe leh share kha mi lo hmeh sak theuh dawn nia. Chu mai bakah comment lamah khan kan movie duh zawng pawh a request theih reng e. Sin hmasa berah chuan University naupang i nu chu mang tha lo a man avangin zanlaiah a harh thut a, a tui a hal em avangin a dawhkana tui chu a ban. Kut pakhatin a rawn sawn hnaisak tih reng a si lo. Tui a inkhawlh khawlh hnuah A room bang kil a va en chuan hmeichhe pakhat chu amah en rengin a lo thu. A tuiin lai phuh chawtin chu nu chu a en ve ta reng a. An thawm chu hriain a unau nu Minji chu baseball bat nen a rawn tlan lut nghal. Mahse, room chhunga hmeichhia a hmu vang a hlau em emin a unaupa khumah a lawn ve a. Ramhuai a nih ringin an unau chuan an au dun chiam chiam mai. An pa doctor cha a rawn lut ve a, a pa chuan a rawn hruai haw a nih thu a sawi hnuin living room ah an thu khawm a. Mikhual nula chu inchhungah vei kualin bungrua te chu mak a ti em em a. Mindy chuan dil chhut takin a pa chu a lo zawt sek. Mahse a unau pa chuan chhuak turin a lo duh hle. Doctor Cha chu scientist a hna a tui em em a ni a, a fate pawh a ngaihsak hman ngai loh avangin Yinu chuan a pa chu a haw hle. Mingjie in zawhna a zawh leh chuan chu hmeichhia chu robot, mihring ang taka an siam a nih thu a hrilh a, a that lai hun zawng AI siam nana a hman hnuah he hmeichhia hi a siam chhuak ta a ni. Chutia a hrilh lai chuan chu nu chuan a kut pakhat chauhin dawhkan hnuaia ball lut chu chhar tumin dawhkan chu a chawi kang a. Mindy leh ii nu te unau chuan chak ti takin an lo en reng. Doctor Cha'n chu robot chu mihring te siam chhuah tawh zinga a tha ber, Eddie number one a nih thu a sawi a. Eddie number one chu thiamna sang tak hmang a din niin High School naupang hriatna ang zat a nei ve thu leh a la inzir chhoh zel thu te, Self Examination atana Final Stage a zir mek thu a sawi. Doctor Cha chuan chu nu chu ka rei lo te chhung a fate kiangah dah a, a insiam rem chhoh dan hriat a duh a ni. I nu chuan a lo duh loh hle laiin Mingjie chuan a pa chu chanpui a lo duh thung. A pa chu chawl hahdam tur a hrilhin Robot chu a man a lo enkawl tur thu a tiam zui a. Doctor tla a kal hnu chuan chu nu chu zawhna a zawt a lo chhan theih vek avangin Minri chuan mak a ti hle. Annie tiin hming a vuahsak zui a. A tuka Minji in a hnathawna high school ah Annie chu a hruai ve a. Class hma ah chuan America a sei lian zirna chhunzawm tur a lo kal a cousin a nih thu a sawi. An class ho pawh an lo phur hle. School ban ah Minji chuan Annie chu Yi Nu Te College ah hruai in chu hnu lam business trip a a kal dawn avangin Yi Nu hnenah thlah haw turin a ti a. Annie chuan lo ngaina hmanin trip-ah kal lo mai turin a ngen. Mahse, Minri chuan thil tha deuh a rawn hun tur thu tiamin a kalsan ta a. Annie chuan Yinuan a hruaiho peih lo tih a hriat chuan class a let leh tura a hrilh hnuin amahin a haw a. Zanah Yinu chu a pa thil tih dan avang chuan mut pawh a mu thei lo. A pa chu call in a pa chuan pawn ah a chhuah thawven thu leh in a rawn haw hun a, Annie a rawn hmuh vat tur thu a hrilh a. Call a dah rual chuan mi tu emaw in rawn vaw thluh in a phone chu a lak sak a. A tuk school ah an class president Jiyun leh a best friend Taehi ten Annie chu an kawm ve a. A tawng ngai loh avang chuan a thiante chuan kawm hlim an tum hram hram. Annie chuan a thiante nungchang chu lo zir chiangin, An nui sen sen te chu hmuh nawm a ti hle. Hi nu lo langin Seulgi nen a lo in date mek a. Doctor Chad thianpa, Kevin, Minji bialpa ni buk chuan rawn hmuhin, Doctor Chad chuan a phone a pick up loh avanga a ngaihtuah thu a rawn sawi a. Hi nu chuan a pa a hmuh veleh a lo hrilh tur thu in a thlah zui. Annie darthlalanga in en chunga nuih dan a lo zir Minjee in a hmuh chuan mak a ti hle. Annie chuan, Engvangin nge mite chu an nuih a? Enghlimna nge an tun thin? tih a zawh chuan Minjee chuan, Chung hlimna i tun hunah chuan i hrethiam ve mai ang, a lo ti sam et a. Yinu a lo haw chuan Minjee in chaw ei dawhkan lama a benga a put phei chu Annie in a lo en reng a. An awm dan chu a lo chhinchhiah kar mai. Thil pawh ei ve thei lo chunga chaw ei dawhkan Annie-in a lo kil ve reng chu i nu chuan a nin thu a sawi chhuak a. Minji chuan, An chhungkaw zinga mi a ni tawh, tiin a lo chhang. A vawi khat nan Annie chu a lo lawm rilru hle. Scene dawt leh ah chuan Minji leh Kevin chu cafe ah an lo in date a. Kevin chuan doctor cha chu a ngaihtuah hle laiin Minjeet chuan an naupan lai atang a pa tih dan fo a nih avangin a ngaihtuah lem lo. Kevin chuan AI robot chungchang a sawi chhuah takah chuan Annie hmu turin inah a hruai haw a. Chutih laiin Annie pawh haw a tum lai mekin mi pakhat suit duma inthuam a lam pan a rawn kal a hmu. Chu pa chu zan hmasa a doctor cha beitu kha a ni. Hi nuan hnimbuk phenah bihruk pui vatin, Annie-in chu pa chu Doctor Cha in mi tha lo tak a ni tia a hrilh tawh thu a sawi chhuak a. In an thlen chuan Kevin-a'n Annie chu a lo kau. Kevin chu Doctor Cha-a'n robot a siamna lama amah puitu ber a ni a. Annie chu lepa hruai let leh a tum chuan lo duh loin Minji kianga a awm tlat avang chuan beidawngin inchhungah a luh tir leh ta zawk a. Annie chuan BTS zai lai lo enin a thiante pawn chu mite ben chu an sawi nasat thin thu leh an lam dan chu zira thiam ve ngei a tum thu a sawi chuan Minji in a lo support nghal hle. A tuk school loh langin Anny chu mi pakhatin thil pek tam tham tak pein date puiah a lo sawm a. Chu pa kal hnuin hmeichhe sual ho chuan chu pa chu hlat turin an lo vo thung. A thian nu in rawn chhanin hmeichhe pakhat chuan Anny chu ben a tum a, mahse a kut chu awlsam takin a lo dang. Mingjie-in an buaina chu rawn hmuhin an zavai chuan a hrem a. Jiun, Teihi leh Annie te chu pawnah ban phar in a din tir. Tumah an awm loh hnu chuan an pathum in class chu an tlan bo nghal a, karaoke leh hmun dang dangah te an inti hlim zui. A hma zana lam a lo zir thiam chu karaoke ah Annie chuan a show a. Park ah an kal lai in a vawi khat nan Annie chu a thian te vang in hlim in a nui ve ta. Hi nu mumang ah Annie chu kawng zim te ah a lo tlan a. A harh chuan a hmai zawnah Annie-in a lo en reng. Annie chuan tuk chuan an peih tawh thu a hrilh a, a ei dawn loh thu a sawi chuan Minji tih angin a bengah chuan a pawt ve a, I nu chu a nuih a za hle mai. Chumi ni chuan cafe-ah hruai vein a bialnu Seulgi nen a inhmuh tir a, an induat lai vel a hmuh chuan a vawikhatna tan thikna rilru a pu ve ta. A thik em avang chuan Seulgi chu a hmelchhia a tih thu a hrilh phawng a. Sin dang lo langin Yinu leh Annie chu inah ngawi rengin thutthleng pakhatah an lo thu a. Engvanga Seulgi hma a mawi lo taka che nge tih a a zawh chuan Yinu hnaihah a awmin a danglam thin tiin a lo chhang. Yinu chuan Khawlah chiang lo a awm a nih dawn chu, ti mah se, ani pawh Annie hnaihah a awm apiangin a danglam thin tih a inhai bik lo. Kevin chu Minjee hmu tura a va kal chuan a lo be tha duh lo. Thinrim takin, Annie chu bungrua ang mai mai a en lo a, mihring anga en ve tura a hrilh hnua kal a tum chuan, vawiin hi Annie pian cham vawikhatna a nih thu Kevin-a'n a rawn sawi a. Minjee chuan ninu kawl vatin School banah Annie chu inah hruai haw mai lo turin a hrilh a, in lamah inbuatsaihna hun an neih phah dawn a ni. Yinu chuan school-ah a va lamin thawmhnaw te lei puiin park-ah te a lenpui hnuah a hruai haw a. In an thlenin Kevin, Taehi, Minji leh Jiyoon te chuan birthday cake nen an lo surprise a, chumi zan chuan ani pawh a hlim hle mai. A tuk school ah chuan car leh sport a relay race a tel turin an thian ho chu an thlang a, an thian ho a practice in a thian te an ha hle hnu chuan Annie pawh ha ang takin a lang der ve a. A in recharge a ngaihtuah avangin classroom ah a lo nghah tur thu hrilhin a thian te chu a kalsan nghal. Taehi rawn lut chuan Annie charger nen a lo inthlun zawm a hmuh chuan a au chiam mai. A hun takah Minji lo thlengin a rawn beng dai ta hram a. Inah chuan Annie in hrehawm ti takin, Nga tinge a thiante ang a nih ve loh, tia a zawh chuan Minji chuan chhan ngaihna reng a hre lo. A tuk zingah Annie chu a room atanga a rawn chhuah duh loh avangin Yinu chuan a room pawnah a nghak a. A thianten a nihna ang anga an pawm tur thu hrilhin Amah ngei pawhin a hmuh hmasak ber ni atang khan a nihna ang anga a pawm thu a hrilh lai chuan Anny chu inah a rawn lut hlawl. A room-ah a awm loh thu a sawi chuan Hinu chu a zakin a lai che hle mai. Anny chu a tukah school kalin Teihi biak a tum chuan a lo hmu lo der hmiah thung. Break lai chuan va panin Robot a nih vang chuan ngaihdam a dil a. Mahse tei hi chuan a hlauh thu leh kal bo turin a lo ngen. Annie chu rilrunna takin a tlan a. Khawthim hnu pawha in a la thlen loh avang chuan a chhungte chuan an ngaihtuah hle. Tei hi in thil thleng a hrilh takah chuan Yenuan a mum anga kawtthler zim taka Annie tlan lai a hmu chu a hre chhuak zawk a. Chu hmuna en tur chuan an kal nghal. Tei hi pawn amah vanga thil thleng a ni tih a hriatin hrehawm a ti hle. Sutduma inthuam pa chuan kawtthlerah Annie chu a va zawng hmu a, a battery a zawt tawh avang chuan nikhaw hre loin a awm zui nghal. Kidnap a tum lai mek chuan Yinu te lo thleng hmanin chu pa chu a be bo nghal a. A tuk school ah pawh chuan Tei hi chuan Annie chu a lo la be duh chuang lo. Mahse a locker a va hawn chuan A intur duh ber tam tawk tak leh ngaihdam dinna lehkha them chu a hmu a. Chumi ni bawk chuan Ninu leh Seulgi chu indate turin an chhuak. Seulgi chuan kum nga chhung a lo hriat tawh avangin tun hnaia a mizia inthlak atang chuan hmangaih dang a ni tih a man thiam nghal a, thian anga awm zawk mai tha zawkah a hriat thu a hrilh chuan i nu pawn lo pawmin pawi a thih thu a hrilh nghal a. Annie chu school ah va lamin park ah a lenpui a, Annie chuan a duh thu hrilh pahin a biangah a va fawp zeuh, i nu pawn a duh thu a lo hrilh let ve a. Zanah chuan i nu'n store room lamah laptop a chhar a, a hawn chuan a pa ta a ni tih a hre nghal. A pain video message a hnut chhia chu play in, Annie chu robot dangdai tak, mihring te anga feelings nei niin a nupui hriatna te pawh an thunsak thu a sawi a. Hi nu chuan a duhna chhan pawh a nu mizia a ni em vang niin a hre ta. Ina Annie a rawn haw chuan amah hnaih loa kal bo turin leh robot mai mai ngaihzawng atan a duh loh thu te A nu hriatna amah an dah avang mai chauhah a hmangaih thu te a hrilh chuan Anny in a nu a nih loh thu a hrilh pawhin a lo awisak duh lo. Anny chu in atang tlan chhuakin amah zawi ru thin tu pa bawk chuan rawn man a tum a, mahse tun tum chu a robot changhna hmangin a lo inveng thei. Chutah amah chhan turin hi nu pawh a rawn thleng vat. Anny chuan nui chungin a lo en a, Chutih lai takin misualpa chuan Annie chu a rawn kap nghal a. Thla tam tak hnuah chuan Annie chu lep lamah an mamawh avangin an siam tha a, a hriatna zawng zawng pawh an lak bosak tawh. Yinu leh Mindy chu an lu ngai hle. An kal hnu in Kevina'n Annie chu a scientific name-a a kauh chuan, Ka hming chu Annie a ni, tiin a lo chhang let a. A hriatna thenkhat a lo la hlauh hauh lo a lo ni. Aw le, khati zawng kha tun chum atana kan tih chhuah theih a nia, kan channel min lo ngaihhlut sak a, a tir atanga a tawp thleng min thlir saktute chungah Team Movie Plus te chuan a bik takin lawmthu kan sawi e.